Ku ez dizanim hûn çi dikin, ewqas hişa me heye ku ez dizanim bandora me li ser Şame, Colanê, Şara çiqas mezin e, bandora xwe bi kar bînin, da ku êrîşên li ser Kurdên Sûriye rawestînin. Di çend rojên pêşiya me de li kongresa hewleke hevbeş, bizaveke hevbeş ve çêbe. da ku êrîşên li ser Kurda werin sekinandin, mirov dikare bêje ku hem civata senatoran yan civata rispiyan û hem jî civata nûneran beşa jêrîn bi dehan kes ev çend roj in dipeyivin, rexne li siyaseta heyî dikin, rexne li Rêveberiya Demkî ya Colanê dikin û bi bal dikişînin ku Kurdên Sûriyê, Kurdistana Sûriyê dibe were parastin, Kurdên Sûriyê werin parastin, ev hevbendên Amerîka ne. Xurtbûna wan peydivî ye. Lavazbûna wan te wateya xurtbûna cîhadiyan, tundireyan. Cihê şabûnê ye. Îro di Washington Post de Wezîra Derve berê Mike Pompeo, Nivîsarek weşand, dibêje divê hêzên hêzên Amerîkî ji Sûriyê neyên kişandin, hejmarek biçûk be jî divê bimînin. Ev girîng e ji bo hebûna hebûna me ku Sûriye berdewam be û dibêje divê herêmekî tampon hebe navbera Kurdan û hêzên demkî yên Şamê ku parastina Kurdan bikin, balkêş e. Ew çi nîşan dide? Yanî Dostê Kurda pir in. Bilî çiyan jî dostê Kurda hene. Ew diaxivin, dixebitin, hewil didin. Çavê xwe ji êşên Kurda re nagirin, dilê xwe ji êşên Kurda re nagirin. Wall Street Journal me di weşana dawî de me bas kiribû, piştî Wall Street Journal helwesta Tom Barak jî nerm bûbû. Do civîna ku şameyê û çewiye gor agahiyên min civîn heta astekî erênî derbas bûye. Li gor kurdan mirov binirxîna erênî derbas bûye. Di bin çavdêriya hêzên cîhanê Amerîka, Fransa îhtimaleke mezin yanî hinek giwaştin hatine kirin ku rewşa heyî were parastin li herêmên kurdan hêzên kurdiyên netewî Bimînin hêzên Rêveberiyê Demkî neyên. Ji xwe hinek êrîşên do çêbûne. Di vî barî de dest hewlek bû ji aliyê Colanî ve xurtkirina destê xwe di van danostanan îhtimalekî mezin li pêş ve nehatina wan dibe sedem ku ev statîko were parastin. Li ser agirbest jî rexne pir e ku çawa ew agirbest ji bo berhevkirina hêz ji aliyê Şamê bi tekar anî wekî taktîkek gîrokirîn, berdînan dibêjin gîrokirîn yanî dizîna demê tekar anîn. Hinek ez nav Kurda de jî nav Amerîka de jî dibînim çima Kurd dikevin ve tovkê, ve feqê ku ew damistandin Pir caran dijî kurda teşeûxulandin, xebitandin çima kurd helwestekê xurt derbarê vê yekê nîşan nadin. Çunku mirov daxuyanî Hebêş ya Amerîka, Îngiltere, Fransa û Almanya dinere pesna agirbest de dayîn. Banga nermkirina tundûtijiyê tê kirin. Lê di heman demê de dibînin ku tundûtijî, Nerm nabe êrîş, êrîşên tund li gor daxuyaniyê Kurdan berdewam dikin. Yani ew jî hinek hinek taybetî jî ez bi rojane hem bi rojevara daxim li Kurdistana Sûriye Bi jedirên leşkerî, siyasî îro jî çend kesên wisa paya bilind em axifîn hinek rewşa ve dire min agadar kirin çi dibe çi nabe wan jî ez agadar kirim li Kurdistana Sûriyê çi çe dibe yanî dikarim bêjim ku di warê nezelalkirina karanîna agirbest de wekî taktîk ji aliyê Kurda ve hinek zirar digihêne rewşa wan û hevdaxwînî hevbeş ku min gava dîn behs kir Yanî wek agirbestek ji dil pesna we tê dayîn, çepik ji bo vê agirbestê tê xistin. Lê di rastiyê de Kurd dibêjin agirbest tune ye, êrîş berdewam bikin. Loma ji ser Kurda dimîne taybetî jî Birêz Mazlûm Abdî ku wek nûnerê Kurdên Sûriyê tê dîtin li Washington û paytextên Dinya Ewropî, Yanî heta ku daxuyanî ji devê wî dernekevin, ji zarê wî dernekevin, ji hesabê wî Twitterê dernekevin bandor nalîze. Eger agirbest tê binpêkirin divê ji devê wî were gotin. Dema em bêjin di dema dereferê Şervan vedikişin. Ew şervan rastî êrişê tên, divê di asta her bilind de ji devê wî, zarê wî werin gotin. Heta ku ew nebêje kesên ku din diaxivin muxa bi bandor nake. Ev jî ev jî çavdêriyeke li Washingtonê ku digêje min. Yani dibêjin eger hûn behsa binpêkirina agrbestê diaxivin divê ew Divê ji rêka Mazlum Abdî bigihîje raya giştîyê cîhanî. Ew ê wan dûr bike. Ew jî çavdêriyek e bi rêka ve belkî hûn hûn dikarin bigihînin Birêz Abdî ku yani raya giştî Amerîkî, Kongres Amerîkî, medyaya Amerîkî û bi xwe medyaya bîra giştîyê cîhanî jî pirtir gotin daxuyanî ji wî wekî bingeh digirin. Du roj berê dema mazluma bi dê axifî di ronahî tî bide pirtir ji Kurda ra axifî le de peyam û mesaj tine bûn ji derbere ku ka çi dibin êrîş çiqas tên yanî dibe Kurd vê awayî bifikirin ku Mesajên ku ji bo navxweyî tê dayîn û mesajên ku ji derve tê dayîn dibe hev du temam bikin. Yanî wek mînak do malpera Middle East Eye, Çavê Rojhilata Navîn ku bi aliyê Îngilîza ve tê rêvebirin ve fînansmana wê ji Qetare, ji aliyê Qetare ve tê kirin. Nûçeyekî balkêş weşand dibêje, Ahmed al-Shera li Tabqa, bendavên Tabqa re civînek çêkiriye bi Kurdan re Kurdên ji Kobanê pazdeh kurd têde cîgirtine. Di wir de behsa siyaseta kurda dike û bi yanî bi zimanekî neyênî li ser HSD de axe. Wekî ku HSD nûnertiya gel nake, pirsgirêka çê dike, di nav xwe de pirsgirêk dijî. Yanî tim bi awayekî zimanekî neyênî her derfetê de Ehmed Şera li ser kurdan neyênî diaxife. Di hêvpeyvîna Şems TV de ku Şems TV neveşandibû di wir de jî gotara nefret û kîndariyê karaniye loma Şems TV biryar da ev hêvpeyvîn neweşîne. Di wir de jî xuya bûbû ku yanî tim di her derfetê de her firsendê de hem şera Colanî hem kesên di rêvebiriyê wê demkî de diaxivin tim hewil didin ku de lawaz bikin Kurdan wekî ne grûbek gelek yekgirtî li belawere ji pirr denga pêk tê û HSD, Hêzên Sûriyê Demokratîk, ku pirr kes dibêje êdî bila ev şûna bibêjin bila hêzên netewîyên Kurdistanî, kurdî, kurdî bikar bînin, wan navên wan navên kurdî bikar bînin, ne wisa HSD. Yanî. HSD nûnertiya gelê Kurd nake, ew wekî rêxistinek e û carina wekî nêzîkî gotina Tirkiyê ye bi kar tînin. Çawa? Pirsgirêkê Kurdî cuda ye, pirsgirêka me ne bi gelê Kurd re ye, lê bi pkk re ye. Yanî heman nêzîkbûn li vir jî tê dîtin. Yanî dixwazim çi bêjim? Di her rewşê de şer a û nûnerên wî done pêr, bawer dikim wezîrek wan Rûdaw de ez rasthatim, Yani dibêje Kurdistan hesteke ne Kurdistan e. Kobanê ne Kurdistan e. Dibûrda Erab hene, nizanim çi hene. Rast e. Binerin yani ev çawa bi her awayê dixwazin gotina Kurda belê ki Kurd van gotina bikin pêşiya wan bikirin. Yani bi aliyê din bi zanabûn dixebite, bi pispolî dixebite aliyê xwe be tim daxwazê Kurda rêgirî dike, pêşîgirî dike, dixwaze Kurda marjinal bike. Di aliyê din de Kurd wekî dîsa di parastinê de ne, di berevaniyê de ne. Carna ez şiroveyê dibînim tu çima neyenî diaxivî, çima moral nadî. Eger hûn moral dixwazin kerema xwe weşan temaşe nekin. Yanî ez ez moral her cara dixwazim bidim. Li rastî li erde mesela jiyan û mayîn û nemanê jî girîngtir e ji moral e. Moral jixwe kanalê Kurdî didin. Ez bi rastiyan diaxivim, tiştên ku dibînim, dizanim, dibim şahid diaxivim. Divê hinek kes ji tiştê teal jî bêjin. Heta ku kesên tiştê teal neyne ser ziman, tişt baştir nabin. Ez jî dixwazim her kes pesna min bide. Ez jî dixwazim her kes çepik li min xe. Lê ew ne ez wekî ahlaqî, moralî nabînim wekî pisporekî pêvendiyên navnetewî rojnamewan. Ez ahlaqî nabînim. Ez derdikevim pêşiya we. Bi hemî agahiyên rastîn û bi meha ne, tiştê ku ez dibêjim, hûn dibînin çawa dibin rastî, dîsa dibêjim. Bi awayê ku aliyê din bi Kurdan re dide distîne, tom wana dixwaze sivik bike, êrîş bike, lawaz bike, ew bersîvdan ji aliyê Kurdan nayê dît. Yanî dixwazim çi bêjim? Danûstandin bi aliyekî veke tom dixwaze te bişkêne, te sivik bike, hêza te rewa nebîne. Beramber wê yekê divê tu jî tedbîrê xwe bistinî. Tu jî tu jî pengavê xwe bikî, hemleyê xwe bikî. Lê tim Kurd dîsa di psîkolojiyê mudafaa de, di berewaniyê de ne. Ew jî cihê seyre ye yanî balkêş e. Çawa soran dibêjin sarincrekêş e yanî ecêb e. Yanî danûstandin bi niyeta her du alî dibe. Qenciya niyeta her du alî dibe, her du alî heval didin, dixwazin bigihîjin armancê. Dema agirbest hebe, agirbest yekser were şikandin. Dema danûstandin hebe zimanê aliyê din tim xirabkar be, sibikkirin be. Dema têgehiştinek di naskirina mexdûriyeta Kurda de tune be. Yanî Dibêje Rûdaw Pêşkêşvanê Rûdaw dibêje mafê Kurdan Kurdistana Rojava dibêje çima dibêje Kurdistan? Ma hesteke nizanim ne giş Kurdin gelek Arab hene. Li Kobanê gelek Arab hene. Heta niha qet siyasetmana Kurda bahsa kembera Erebî nekiriye. Min nedîtiye ku bahsa kembera Erebî tê kirin. Çawa Gelê Kurd li Sûriye rastê neheqiyên pir pir mezin hatine. Çawa Efrînê hîn derbider in, Girespî û Telabyad, Girespî û Serikaniye Ras El Ayn çawa ew mirovan wan dera heta niha derbider in. Yanî şuna ku şuna ku hikûmet hikûmeta demkî behsa wan tiştana bike, Em dibînin ku tim hemle baştir ji Kurda dike, pêşiyê Kurda digire. Aniha rewşa Kurdan li Kurdistana Sûriye ji Bakur û Rojhilata Sûriye gihiştiye beşek ji Bakurê Rojhilata Sûriye. Yani Rojhilat tamamî çûye. Ev heremeke bin kontrola van de. û aniha ji herema Kurda Efrîn li Kurdistana Sûriye cihê herê Kurd bi rêja Efrîn e. Navê wê jî kurd daxa li belge Osmaniye de. Îngiliz jê re digot Kurdish Mountain. Yanî herêma kurdan e. Yanî pirsgirêkên wiha hene lê divê divê divê zimanekî aktîf hebe hemlê xwe ji bere de bike nehêle aliyê din her tişt kontrol bike. Yanî mixabin aliyê din Bi gelek pisporî tên rêvebirin. Hêzên ku li pişt wan in me got Brîtanya, Tirkiye û Qatar, Erebistana Siûdî wekî Lindsey Graham jî dibêje. Dibêje min piştgiriya we kir da ku hûn di peymana Îbrahîm de, Abraham de cî bigirin, peywendiya xwe normal bikin bi Îsraîlê ve. Di heman demê de dixwazim bêjim ku Îsraîl roleke giring dilîze temaşevaran delal di wan hewlên li Washingtonan çêdibe de. Îsraîl li pişt perde hêzeke pir mezin e ji bo her kes bila bizane. Yanî kesên ku nizanin jî agadar bin. Birêz Graham jî nêzîkî Îsraîlê ye. Ew jî wekî notek bila ez li wir zêde bikim. Yanî dîsa dibêjim yani dibe birêz Mazlûm Abdî henek henek rê û rebaz rebaza karkirine xebatê biguherîne. Dema tiştên neyênî hebin ew dibêje bije raya giştî re parve bike ji ber ku kesên din bandor nakin ji ber ku cîhan Washington û cîhan wî wekî bingeh digire esas digire divê ji wî werin bi agirbestek hebe ew bê ji agirbest baş tê meşandin yan jî têşikandin tê binpêkirin dema zordarî stemkarî zulm û xirabî ji girtiyê kurdan re tê kirin dibe ew bêje ji ber ku ew birez Mazlum Abdî nûnertiya Rojavayê Kurdistanê dike. Ew girîng e. Yani bi vî warî de li vir ew e yani hem Amerîkî pirtir dengê xwe bi berdawayî bilind dikin hem kongres, medya em bêjin niha kampeyên hene bi zaf dest pê kirine ku ji bo Tom Barak ji kar were dûrxistin. Bêguman ew ser serfa serfiraz dibe yan nabe em rojên pêşte de bibînin. Lê Rastiye ku Trump telefona şa rakiriye, ne dûre ku ji ber zext û givaşên ku li ser piştgiriyê Kurdê heye çêbûye û Trump daxwaz ji wî dike ku êrişa xwe rawestîne. Dîsa Trump Erdogan re jî axifiye îro bi telefone. Ev hemû di vê çarçevê de mirov divê binirxîne. Aliyê din Iraq, Trump Gavadînê zimanekê vekirî gefan li Iraqê xwarin ku piştgiriya Nûrî El Malikî nekin. Nûrî El Malikî nekin serok wezîr. Di dema Nûrî El Malikî de Iraq pir xirabî dîtine. Trump dibêje eger hûn Nûrî Malikî bînin em ê piştgiriya xwe ji Iraqê bikişînin. Ji ber ku rojeva Washington Îran e. ew meselek deme kengê Îran darbeke mezin bixwe yanî nayê nîqaşkirin gelo êrîş dibe yan nabe nîqaş ew e kengê ve çebe û di vê çarçoveyê de jî Amerîkî naxwazin Îraqek serokwezîrek hebe Di bin bandora Îranê xurt de vekirî de be Îraqî xwe nêzîkî Îranê bikin. Jixwe Îraq ji demeke vir be piştî hatina Colanî li Şamê Îraq gelek baldara mesafê daniye bi Îranê re. Lê mirov dikare bêje ku ew hişyarkirineke vekirî mesajeke ji Îraqê re yanî kur jî li Rojhilata Navîn pir caran tiştên ku çêdibin derfet ji Kurdan re çêdikin. Yanî pir caran tiştên ku derve wan çêdibin dihêlin ku Kurd hinek oksijen bikişînin, nefes bikişînin. Di vî barî de tiştên ku li Iraqê çêbin dikarin derfeta ji Kurdan re çêkin. Sentkom dixwast girtiyên DAIŞî bibe Iraqê wekî ciyekî ewle. Na piştî ve de xwêniye gavadînê ji aliyê Serokê Amerîka Donald Trump ve. Ew tiştî dibe sedema gumanê. Ji xwe pir kes dipirsin ger îra hikumeta demkî ya Colanî baş bûya kanîna wan tev dikir çima Centcom vana dişîne Îraqê. Demek siyasetekî şaş e. Dema dest Kurda da bû pirsgirêk tira bû her tişt baş bû. Dema Kurd dibe êrîş mesela DAIŞ'ê careke din zindî dibe. Yane wekî nîqaşên navxweyî bi vê awayî jî berdewam dikin nav Amerîkiyan û dema Iraq wek adresekê ewle tê dîtin, Iraq jî niha wekî ultimatom ultimatom dibêjin di dîplomasiya navnetî de yani hişyariyekî xurt vekirî distîne ku Nuriyel Malîkî nekin serokwezîr. Yan ew jî ew jî dema rewşa ku herê herê xirab xuya dike Rojhilata Navîn zehmet e mirov saetekî paştir pêşbînî bike. Loma jî ew jî ew jî rewşek nûye, peşhatek nûye ku Iraq dikare bibe armancên gefeyan. Jixwe nav hikûmet Amerîkî pir kes Herêma Kurdistanê cuda dibînin ji tevahiyê Iraqê. Ji bo Herêma Kurdistanê jî derfet çêdibe. Yani pir Amerîkî dibêjin Rojavaya Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê. Rojava û Herêma Kurdistanê girêdayê hev in. Dema Kurd lawaz bin têk çûn li Sûriyê, Dora Kurdên Iraqê jî tê. Rewşevan jî xirab dibe. Bi ava şîrove tê kirin. Yani mirov dikare bêje dema girjî û alozî reqbûn rexne ji rêvebiriya Iraqê re tê. Îhtimale destê Kurdan jî xurt be. Di wir de giring e Kurd yani hem li Iraq hem li Sûriyê aliyê xwe diyar bikin di êniya rojava de. Yani welatên Amerîka û hevbendên wê de cihê xwe bigirin. Ew jî tiştekî balkêş e. Mirov dikare bêje Yanî di rojên pêş de, di kiliyên pêş de mirov dikare bêje ku pir tişt dikarin çêbin lê ew li Washingtonê deng zêde dibin, roj bi roj zêde dibin. Ne dûre ku di van rojên pêşiya me de hîn jî xurtir be û kongres jî her du partî bi hev re hewlên xwe zêde bikin ji bo parastina Kurdistana Sûriye, Kurdên Rojava. Ji bo wan jî girîng e ku ew hemê alî hewl bidin wek gelekê yekgirtî bidin bistînin dengê xwe bilind bikin. ji ber ku di vê qonaxê krîtîk de hesas de girîng e Kurd çiqas rengê xwe kurdewar derxin pêş bi hev re li bo tevgerê bikin destê wan xurt dikin ne tenê Kurdên Rojava navxwe de Kurdên Rojava û taybetî Kurdên Herêma Kurdistanê ev girîng e jixwe Herêma Kurdistanê jî rolekî girîng dilîze hem aliyê siyasî hem aliyê dîplomatîk hem jî aliyê ragihandinê û hem jî aliyê alîkariyên mirovahî Ev jî cihê cihê şabûnê ji aliyê dostên Kurda be nêzik be te şopandin. Yani bi vê awayê ew veşana wisa kiliye dawî min xwest hinek rewşe hî ji we re ragihînim. Carek din dibêjim yani Mike Pompeo Washington Posta dinivîse, Lindsey Graham cariya çendana diaxife, gefan li Sûder Erebistana Sûdî dixwe, Gefan li Colanê dixwe rêvebirê demkî û hûn disa dibînin her kesê ku dixwaze ji Kurd re alîkar be tu car naxwazin rexne li Trump bikin. Yanî her kesê ku dixwaze tiştek bike hewl dide bê ku Trump aciz bike, bê ku Trump hêrs bike dike. Lê mixabin heta niha heta niha min bi xwe nedîtiye rêveberek ji Rojawa, Em bêjin rêveberek siyasî, rêveberekî leşkerî peyamek daye Trump. Bang li Trump kiriye bi awayekî, bi rêbazekî erênî pozîtîf peyam dide, daxwaz ji Trump kiriye. Trump her cara cara her du cara ku axifî li ser Kurda zimanekî balkêş bi kar tîne, zimanekî hesas bi kar tîne, balans, hevsîn bi kar tîne. Çimku Trump dizane ku Hezkirin ji Kurdan re geleke nav partiya wî, nav kongresê. Loma jî zimanekî hesas diaxife. Lê çardeh gulanê min gotibû, çardeh gulanê dema Erebistana Siûdî civîn li wir çêbû. Siyaseteke nû dimeşîne. Lê li ser Tom Barak rexne pir tên. Pir kes hewl dide ji Trump îkna bike, qane bike ku Tom Barak karekî baş nake, berjevendî Amerîka li pêş çavan nagire, pirtir xizmeta Tirkiyeyê dike. Loma jî dibe ew ji kar bibire dirxistin. Di pêşema de em ê bibînin ew hewl serfiraz bibin yan ne. Lê li ser Kurda jî girîng e ku ew jî helbesekî zelaltir nîşan bidin, helbesekî xurtir nîşan bidin. Taybetî jî Birêz Mazlûm Ebdî ku barekî pir giran li ser milê wî ye. Her kes vê yekê dibîne divê ew hinek pirtir wan tiştana bîne ziman. Çimku kesên din wekî wî bandor nakin. Çimku daxuyaniyên wî wek bingeh tê girtin ji bo rewşa Rojavaya Kurdistan. Bi vê awayê ez ji we re spas dikim ku hûn hatin we ev bername temaşe kir. Heta weşaneke din ji we re silav û hezkirina xwe dişînim ji Kobanê re taybetî. ku di rewşeke pir dijwar de derbas dibe. Dîsa her derê rojeva ku bîst û çar saet ez hîn dibim dimînim ku her kes taybetî bi şev her kes şiyar e. Silav û hezkirina xwe ji wan ve pêşkêş dikim. Hêvî dikim ev rojên dijwar biborin û ez dibînim ku ez dibînim ku Ve derbas bin ji ber ku li wir im dibîr im dijîm yanî piştgirî ji Kurda re pir in. Tenê hinek Kurd hinek çalak bin hinek tişta de bi eşkereyê zelal biaxivin. Wisa gilover nepeyivin dora tişta nezivirin. Carina dibe rasterest were gotin dibêje xwar rûne rast biaxive. Kurd jî dibe hinek wiha bikin bi vê tegihiştine bi vê Ruhes silav ji bo re dişînim ji Washingtona paytexta Amerîka. Bimînin di xêrê xweşiyê de. Şev baş.